Grammatik dersimizniñ mevzusı, haberlik affiksleri. Haberlik affiksleri habernen bağlı. Haber, bu, cümleniñ baş azalarından biri. Ondan ğayrı, baş azası, bu, mübteda, soñ daa başqa cümle azaları, ayırıcı, tamamlayıcı ve al. Biz olarnı hatırladıq. Habirlik affikslerini daa yahşı añlamaq içün. Çünki bazı adamlar habirlik sözüni eşitip haber, novost, tercimesini hatırlaylar ve habirlik affikslerini böyle añlatalar, Cümlede yañı bir şey, haber, aytılsa, şu cümlede habirlik affiksleri işletilir. Amma bu yañlış añlatuv. Çünki yañı fikir, bir de bir haber er cümlede bar. Zaten cümle yañı bir şey söylemek içün tizilir. Haber sözüniñ qırımtatar tilinde daa bir manası bar, skazuemaya. Haberlik affiksleri isimlerge ve isimleşken sözlerge qoşulalar, eger bu sözler cümlede haber vazifesini becerseler. Bu nasıl haberler? Olar, isim, sıfat, sayı, zamir, ve başqa söz çeşitlerinen ifadeleneler. Olarğa ism, haber deyler. Misal, Memet ekimdir. Memet sözü cümlede mübteda, ekim, haber ve oña dir haberlik affiksi qoşula. İsm haberler böyle söz çeşitlerinen ifadelenir, ismnen, isim suçestvitelnıye, ilim aqıl çoqrağıdır, mında haber çoqrağıdır. Tapqan ana degil, baqqan anadır, anadır, haber. Sıfatnen, sıfat prilogatelnıye, til yarası pıçaq yarasından muşküldir, muşküldir, haber. Sayınen, sayı çislitelnıye. Beşke beş qoşsañ, ondır. Ondır, haber. Zamirnen, zamir, mestemeniya. Evde er kişi tek menim. Menim, haber. Zarfnen, zarf, nareçiye. Öksüzge aqıl ögretken çoq, ötmek bergen azdır. Azdır, haber. İsim-fiilnen, isim-fiil. Glagolnoye imya, İlim qazanmaq taş kemirmek demektir, demektir, haber ve başqa söz çeşitlerinen isim haberler ifadelene bilir. Nasıl mana bildire isim haberler? Subyekt kim olğanını, men ekimim, sen ekimsiñ, o ekimdir, biz ekimmiz, Siz ekimsiz, olar ekimdir. Subyekt nasıl olğanını, Men aqıllım, sen aqıllısıñ, o aqıllıdır, biz aqıllımız, siz aqıllısız, olar aqıllıdır. Subyekt qayda olğanını, Men iştem, sen iştesiñ, o iştedir, biz iştemiz, siz iştesiz, olar iştedir. Demek, haberlik affiksleri bular. Birinci şahısta, mübteda men man közde tutulsa, m, üm, im. Ekinci şahısta, mübteda sen közde tutulsa, sın, sin. Üçünci şahısta, mübteda o közde tutulsa, dır, dir, tır, tir. Haberlik affiksleri. Çoqluqta. Birinci şahısta, mız, miz, ekinci şahısta, sız, siz, ya da sınız, siñız, üçünci şahısta, tır, tir, dır, dir, lar, ler affiksleri çoqluqta qoşula bilir. Haberlik affiksleri mülkiyet affikslerine oşaylar. amma olarnı farq etmek kerek. Haberlik afiksleri urğusız. Mülkiyet afiksleri urğulı. Biz ocalarmız, bu haberlik afiksi, bizim ocalarımız, mülkiyet afiksi. Haberlik afikslerinde dudaqlı sozuqlar olmay, mülkiyet afikslerinde ola bile. Men seniñ dostum, haberlik afiksi, o, menim dostum. Mülkiyet affiksi, um. Haberlik affiksleri cümlede haberge qoşula, mülkiyet affiksleri er angi cümle azasına qoşula bile. Sizge men qardaşım, Qardaşım, bu, haber ve haberlik affiksi, ım. Qardaşım universitetni bitirdi, Qardaşım, mülkiyet affiksi, ım. Qardaşım, cümlede, mübteda. Haberlik afiksleri mülkiyet affikslerinden soñ qoşula bile. Siz menim qardaşımsıñız, ım, bu mülkiyet affiksi, sıñız, haberlik affiksi. Mülkiyet affiksleri haberlik affikslerden soñ qoşulmay. Haberlik affiksleri ve derecelikler, derecelikler, çestitsi. Haberlik afikslerini dereceliklerden ayırmaq kerek. Dır, dir, tır, tir derecelikleri sözlerge qoşulalar ve şübelenüv manasını bereler. Misal, Sende ufaq para barmı? Bardır, bilmeyim. Ağañ dağğa baracaqmı? Haberim yoq, baracaqtır. Tekrarlayıq. Demek, haberlik afiksleri. olğan haberler ne bildireler? Subyekt kim olğanını, daa nasıl manasını bildireler? Subyekt qayda olğanını, men qurucım, sen qurucısıñ, o qurucıdır. Mında haberlik afiksleri ve haber ne bildireler? Subyekt kim olğanını. Ana merametlidir, sen, baba, pek ciddiysin. Men, balam, men zevqlım. Haberlik afiksleri ve haber ne bildire? Subyekt nasıl olğanını. Endi vazife. Bu tekstte haberlik afikslerini tapıñız. Cevabı böyle olmaq kerek. Ayvandır, uzundır, balabandır, öyledir, büyüktür, çoqtır, bu haberler, isimnen isimleşken sözlernen ifadelengen haberler ve olarda haberlik affiksleri bar. Diqqatınız içün sağ oluñız.